Voilà, merci datt der komm sidd alleguerten. Mer begréissen iech hei fir eis Pressekonferenz zu den Europawahlen, déi mär dann als déi Lénk och elo offiziell alauden, andeems mer haut iech eist Manifest presentéieren an eis 6 Kandidatinnen a Kandidaten. déi mer opgestallt hunn als déi Lénk fir dës Europawahlen, Europawahlen déi déi wichteg sinn, grad och dës Europawahlen si ganz wichteg an Europa huet grad an deenen dote Krisen ganz vill Verantwortung an eng ganz grouss Roll ze spillen a kinnt se nach méi hunn, wann Europa sech och déi Moyene giff ginn, déi se misst hunn, fir eng sozial an ökologesch Politik Ze maachen. Méi zu eisem Manifest an zu den Inhalter wäerten eis Kandidaten a Kandidaten Iech soen. Wéi ass et zu där Lëscht an deem zu Manifest, zu deem Manifest komm? War dat a huet een de Wee duerch eis Gremien gemaach? Mir hu schonn am Dezember 2023 Aarbechtsgruppen formaliséiert, ee fir d'Lëscht an ee fir d'Manifest. An dunn sinn dat och e puer Diskussiounen an eiser nationaler Koordinatioun gewiescht, ier mer dann de 24 Mäerz souwuel d'Manifest wéi och d'Lëscht dann definitiv op eisem Kongress ugeholl hunn. Ech presentéieren Iech ganz kuerz eis Leit, ier se sech selwer nach eng Kéier méi am Detail virstellen. Ech fänken un beim Ana Correia da Veiga, 41 Joer, wäert esou an esou oder esou Deputéierte ginn, wann net elo am Europaparlament, dann rotéiert et fir den David Wagner an d'Chamber no, ass vu Beruff hier Sozialpädagogin, an ass zënter jeeher aktiv wat Antidiskriminéierung ugeet, scho ganz fréi am Comité Spencer, an dat Engagement huet sech weider am pedagogeschen awer och gesellschaftlechen, zivilen Engagement weider gedroen. Dann den André Marques zu menger Lénker, 28 Joer, schafft fräischaffend als Historiker, ass online Aktivist an dat Engagement fir dat Historescht och ass och an sengem Engagement ganz wichteg, wann et em d'Mémoire vum Zweete Weltkrich geet, setzt hien sech dofir an, dass een, dass mer éischtens dorobber zeréck denken, awer och dobäi d'Fakten net verdréinen an d'Lektiounen dorauser zéien. Dann erëm op menger rietser Säit d'Anastasia Jampolskaya, huet 25 Joer, ass Masterstudentin an der EU-Aussepolitik, Ass queer feministesch aktiv, also an deem Beräich, ass och Spriecherin vun der Jonk Lénk. An voilà, ech mengen un all eise Kandidaten a Kandidaten mierkt der ganz schnell, dass se mer eis decidéiert hunn, an dat och ganz fréi, eng ganz jonk Lénk, also eng ganz jonk Lëscht opzesetzen, wou eis Jonk Lénk och staark vertrueden Ass, an dofir bleiwe mer och an där Alterskategorie elo mam Ben Müller zu menger rietser Säit, 26 Joer, ass am gaangen, sech berufflech nei ze orientéieren a ganz aktiv an der Gewerkschaft an an der Cause vu Rojava, also vun de Kurden, déi eben am Rojava, déi Stad, aktiv sinn, a fir de Feminismus. Dann zu menger Lénker d'Tanja Musel, 34 Joer, Bibliothekärin an aktiv bei déi Lénk zanter enger Rei Joren, och ganz aktiv um lokale Plang an der Sektioun Suessem an och do lokal ganz verankert an der lokaler Musek. A wann et ëm Europa geet, da sinn et d'Themen Aussepolitik, Defense, Asyl, déi hatt spezifesch interesséieren. Dann de leschten, awer an och de beschten, nee, sinn alleguerten déi bescht, mee den Alya Suljic, 28 Joer, Coordinateur politique hei bei déi Lénk, aktiv an der Jugend vum OGBL an och do iwwert dee Wee Vertrieder am Nationalcomité vum OGBL. Voilà, dat sinn en gros eis Kandidaten a Kandidatinnen. An da ginn ech dem Anna Correia d'Wuert, wat Iech e bësse méi zu eise programmateschen Accenter setzt, seet.
Jo, meng Eis soen der Merci fir déi Intro, Gerry. Jo, wéi et elo wäert oflafen, ech wäert e bëssen esou den Ist-Zustand a wéi eise wéi et zu deem Manifest komm ass, mee awer och dono wäerten eben déi eenzel Kandidaten eben hire Schwéierpunkt nach eng Kéier hei virstellen. Jo, et ass schonn e puermol gesot ginn, et ass am Kontext eben vun den Europawahlen. An eben dës Europawahlen stinn eben net ënner esou engem gudde Stär, wéi mer et vläicht 2019 waren. An zwar déi Krisen, déi mir elo hei gesinn. Do kann een a mengen Aen, an ech mengen och an den Aen vun déi Lénken, net méi vu Krise schwätzen, mee iwwer eng Konsequenz an e Resultat vun enger onreguléierter Wirtschaft, wat Profit virun allem steet. An zwar an dësen Zäiten, wou Aarbecht net méi virun Aarmut schützt. wou de Wunnengsmaart als Investitioun ugesi gëtt a wou déi ëffentlech Hand wéinst Austeritéiten net méi an déi sozial an ekologesch Transitioun kann investéieren an natierlech och de Krich an der Ukrain an a Palästina. Ech hunn hei just eeben e puer vun deene Krisen, Konsequenzen, Resultater hei virgedroen. Mir stinn och an enger Zäit, wou déi Ongläichheete bei de Leit ze spiere ass an duerch déi Ongläichheete gëtt och eng gewësse Roserei bei deene Leit. A mir sinn eben der fester Iwwerzeegung, dass, well et net u genuch lénken Alternative gëtt, dass déi Ongläichheeten an déi Roserei sech bei deene Leit bemierkbar mécht. An natierlech, wéi esou oft, Äh, ginn no Schëlleger gesicht. An ähm, mir wul kennen dat aus der Geschicht. An hei widderhëlt sech d'Geschicht e bëssen, d'Konservativen an déi Rietsextrem weisen de Fanger op wéi esou oft den Auslänner an den Asyldemandeur. Verstitt mech wierklech net falsch, et gëtt a mengen Aen kee Grond fir riets ähm, ze wielen, mee an Zäiten wou souguer d'Sozialiste mat en Immigratiouns An den Austeritéitspak stëmmen, hunn d'Sozialisten d'Solidaritéit kuerz virun de Wahlen op d'Säit geluecht an elo maachen se sou wéi wann si dat soziaalt Europa wieren. Mir als lénk Partei hunn déi historesch Flicht, d'Gläichgewiicht erëm, den Zesammenhalt an Europa an iwwer d'Grenzen eraus erëm hierzestellen, fir Gläichheet, Sozial Gerechtegkeet, Ëmweltschutz zum Grondsteen vun Europa ze maachen. An ech wëll och hei hiweisen op déi Aarbecht, déi schonn am Europäesche Parlament gemeet gëtt vun der European Left, déi bewisen huet, datt si däitlech net keeflech ass wéinst de verschidde Skandaler, déi och bei de Sozialisten opkomm sinn, an datt si och fäeg ass, déi verschidde Beweegungen a Manifestatiounen zesummenzebréngen fir d'Recht. ze kämpfen. Eist Zil während de Wahlen ass et op Mësstänn hinzeweisen an och déi ekologesch-sozialesch Ideeën an de Virdergrond ze bréngen. Mir gi mat der jee jéngster Lëscht, mat der jéngster Lëscht déi jee zu Lëtzebuerg sech opgestallt huet an dëse Wahlen. Den Altersduerchschnëtt ass scho wahrscheinlech gesot ginn, 30,5 Joer, well et méi wéi jee un der Zäit ass dass Politik vu Jonker fir Jonker gemeet ginn. Mir trieden mat bei den Europawahlen, wa mir kloraat Signal op Réisseg schécken wëllen, mat 6 Spëtzekandidaten, déi sech mat hiren Dossieren auskennt. An dorobber wëll ech och erëm kommen, dass net all Kandidat sech mat allen Dossieren kann auskennen, mee dass jiddwereen einfach geholl säin Schwéierpunkt huet. An ech wäert se eng Kéier kuerz eben hei Virstellen mam Alia, deen Beschäftegung an sozial Ugeleeënheeten als säi Schwéierpunkt, eben Tanja mat Aussepolitik a Migratioun, hunn ech einfach elo mol kuerz hei erwähnt, de Ween mat Wirtschaft, Währung an Fiskalitéit, hallo, voilà, d'Anastasia eben hei an dësem Fall och mat den Traitéen, mat den demokratesche Prozesser, Fraen an LGBTQIA plus Rechter, den André ebe mat der Klima-, Ëmwelt a Landwirtschaft an dësem Cas vun den Europawahlen an ech, Sote Geck, eben alles wat Privatiséierung, ëffentlech Servicer an Digitalisatioun. Voilà, ech ginn da lo d'Wuert un den Alia, deen eeben grad mat der Beschäftegung an sozialen Ugeleeënheeten eis Punkten aus dem Programm presentéiert.
Sou, merci Anna. Dat éischt Kapitel vun eisem Manifest hu mir dem sozialen Europa gewidmet, wou mir eng Rei Fuerderungen zur Bekämpfung vu prekären Aarbechtsbedingungen, Aarmut an der Stärkung vu soziale Rechter formuléiert hunn. Ugesiicht vun der wuessender sozialer Ongläichheet, déi ëmmer méi a méi Leit ze spiere kréien, besteet dréngenden Handlungsbedarf an der europäescher Sozialpolitik. An Europa si 95 Millioune Leit, also méi wéi 20 Prozent vun der Bevëlkerung, vun Aarmutsrisiko betraff, woubäi all véiert Kand ënner Kanneraarmut leit. Wat besonnesch zu Lëtzebuerg, mee och am Rescht vun der EU e wuessende Problem ass, ass den héijen Taux vun de working poor, also deene Leit, déi schaffen an trotzdeem um Enn vum Mount d'Enner net beienee kréien. D'Leit liewe just nach fir ze schaffen a schaffe just nach fir z'iwwerliewen. An d'Inflatioun, déi gedriwwen ass duerch enorm Profitter vu groussen Entreprisen a Patronen, déi hirersäits Rekordgewënner maachen, mee awer net gewëllt sinn, déi Gewënner ëmzeverdeelen un déi Leit, déi se erschafft hunn, mécht, dass et de schaffende Leit, de pensionéierte Leit an de Familljen ëmmer méi schlecht geet. Wuel wëssend, datt d'Kompetenzen an der Europäescher Unioun an der Sozialpolitik limitéiert sinn, si Méiglechkeeten do, de Leit mat konkrete Mesuren ze hëllefen. An et muss eppes geschéien, fir dem Sozialdumping, der Kanner an Altersarmut an den ausbeutereschen Aarbechtsbedingungen entgéintzewierken. Do ass an de leschte Jore vill Beweegung erakomm, och op europäeschem Niveau, duerch eng Direktiv iwwert de Mindestloun beispillsweis, mee elo gëllt et, déi och op nationalem Niveau ëmzesetzen. Dat géing zu Lëtzebuerg eng Hausse vun ronn 300 Euro beim Mindestloun bedeiten. Generell gëllt et fir d'Memberstaaten, déi fortschrëttlech Initiativen vun der EU op nationalem Plang a Realitéit ëmzesetzen. An do ass et ëmsou méi wichteg, datt d'EU e Kader setzt, dee sech net als klengste gemeinsamen Nenner versteet, mee als dreiwend Kraaft vun sozialer Gerechtegkeet an Europa. Wéi gesinn e puer vun deene Mesuren aus, déi mir an eisem Manifest ausgeschafft hunn? Ständerlung zwou, mir hunn nach e puer weiderer, déi een am Detail nach eng Kéier kann nokucken. Also éischtens hu mer eng substantiell Reduzéierung vun der Aarbechtszäit bei gläichem Loun. Dëst gëtt erméiglecht duerch eng schrëttweis Verkierzung vun der Standardaarbechtszäit op europäeschem Niveau. D'Zil muss et sinn, d'Aarbechts a Liewensbedéngungen, mental a kierperlech Gesondheet vun de schaffende Leit ze verbesseren. Dat mécht een, andeems een d'Produktivitéitsgewënner, déi an de leschte Joerzéngten op der Aarbechtsplaz erziilt goufen, och un déi Leit weidergëtt, déi dës Produktivitéitsgewënner erméiglechen. Mee och staatlech Pensiounssystemer musse gestäerkt ginn. an d'Recht op eng anstänneg Pensioun zum Grondrecht erkläert ginn. All fënnefte Pensionéierten an Europa ass vun Altersaarmut bedrot. Dofir muss garantéiert sinn, datt d'Pensioun mindestens iwwert der Aarmutsgrenz vum jeeweilege Memberstaat läit. Mir hunn nach eng Rei aner Mesurë, wéi gesot, an eisem Programm festgehalen, an eisem Manifest, déi alleguerten dorop ofzilen, sozial Rechter ze stäerken an d'Kafkraaft vun de Leit ze schützen. An iwwer d'Kafkraaft ënner anerem wäert Iech den André elo an engem weidere Cluster vu Kapitele méi erzielen.
Merci Alia. Jo, d'Kafkraaft, d'Präisdeierecht spillen eng ganz wichteg Roll och an der Funktioun vun de Klimaziler fir ze erreechen. eben och mat der Energiekris, an där mer grad eis befannen, fir eis Klimaziler, déi mer eis selwer an der EU gesat hunn, ze erreechen, kënne mer just mat massive finanziellen Investitiounen déi Ziler packen. Do däerf och net de Bierger zeréckgelooss ginn, well virun allem hien vun der Präisdeierecht betraff ass. Dofir brauch et op EU-Niveau eng Gesamtstrategie, wou och virun allem d'Energiekonzerner musse mat agebonne ginn. An do bezweifele mer ganz staark, dass Energiekonzerner, déi profitgedriwwe sinn, déi just un den Aktionär denken, déi joerlaang gréng Energie an den Ausbau vun der Energie vernoléissegt hunn, dass déi wäerten do an där Strategie hir Roll spillen. Dofir fuerdere mir och, dass déi Energiekonzerner erëm zréck an d'staatlech Hand kommen, fir eben an déi Strategie agebonnen ze ginn, well et muss e fundamentaalt Recht sinn, klimagerecht ze liewen. Urecht ze hunn op Energie däerf kee Business sinn, deen elo ass, well och de Consommateur ganz staark dovunner betraff ass, well hien och eben haaptsächlech mam Portmonni spillt. Zäitgläich hu mer och d'Problematik vun der Energieconsommation, wou d'Gebaier en groussen Approche duerstellen, wou ganz vill Energie verbraucht gëtt. Och do ass d'Roll vun der EU, Suen ze disponibiliséieren, fir de Familljen ze hëllefen, hir Gebailechkeeten ze isoléieren, net just fir selwer d'Käschte vun deene Privatstied erofzedrécken, mee och fir déi privat Stied ofzeséchere vis-à-vis vun dem Klimawandel, wou Keelt an Hëtzt ëmmer méi e Problem wäerte sinn an déi proportional ëmmer déi Äermste vun eis wäerten treffen, déi et sech net leeschte kënnen, sech unzepassen, sech z'adaptéieren an ëmsou méi staark vun de Krise wäerte betraff ginn. En anere wichtege Punkt, fir eis Klimaziler ze erreechen, mee och fir géint d'Präisdeierecht unzegoen, ass d'Mobilitéit. Mir mussen ëmdenken, wéi mer Mobilitéit opbauen, ewech vum Auto, vun der autozentristescher Gesellschaft, well en Auto eeben och deier ass mat alle Niewekäschten, well de Bensinn och deier ass, well mer och do mam Auto net d'Klimaziler erreeche kënnen an do musse mer d'Mobilité douce fërderen, eben och do duerch Gesamtstrategien an der EU, fir de Vëlo, mee och fir den Zuchreseau. Do fuerdere mer ganz kloer eng europäesch Zuchagence, déi haaptsächlech transnational Strecke fërdert, beziehungsweise och Nuetszich geréiert. Och do muss de Präis stëmmen, fir eng tatsächlech Alternativ fir de Consommateur duerzestelle vis-à-vis vum Auto, vis-à-vis vun de Fligeren, well ech mengen, de Wëlle fir klimagerecht ze liewen ass bei der Bevëlkerung do. Et ass just, dass oft de Portmonni eng ganz wichteg Roll spillt an do däerfe mer déi schaffend Leit net Ausse vir loossen, Klimaschutz däerf net just fir e puer Räicher vun eis sinn, während déi al, déi aner Leit dorunner leiden a méi Contraintë gesetzt kréien an net wëssen, wéi se dann domadder solle weiderkommen. Soen ech Merci. Tanja?
Merci André. D'EU-Aussepolitik ass natierlech och en enorm groussen Deel vun den Decisiounen, déi zu Bréissel getraff ginn. Mir befannen eis aktuell an enger Zäit mat zahlreiche Konflikter weltwäit. Dat geet iwwert déi, déi vill mediatiséiert sinn, ewéi den Ukrain-Krich an den Genozid a Palestina, bis zu deenen, vun deenen een an eise Medien net vill héiert, ewéi d'Kris am Sudan, d'Onrouen am Kongo, Gewalt op Haiti an nach vill anerer. Als Lénk si mir natierlech ëmmer dofir, Problemer diplomatesch ze klären a probéieren, mateneen ze negociéieren, éischter ewéi d'Konflikter mat Waffen ze léisen. wat vill Mënscheliewe kascht, ganz Infrastrukturen zerstéiert, déi dono laang brauche fir nees opgebaut ze ginn, destruktiv si fir d'Ëmwelt an d'Bierger op de betraffene Plaze ganz oft mat guer näischt zeréckloossen. Dofir ass et fir eis wichteg, déi diplomatesch Mëttelen, déi d'EU huet, ze verstärken an z'ënnerstëtzen. Och an eisem nationale Budget ass virgesinn, datt d'Investitiounen an d'Defense sollen eropgoen. Mir stellen eis géint déi eskaléierend Militariséierung, well ee jo ganz kloer gesäit, datt méi Waffen eis Welt net méi sécher maachen. Mir beginn eis am Géigendeel an eng Rüstungsspiral, wou ee Land sech verpflicht fillt opzerüsten, wann aner Länner et virmaachen, wat am Endeffekt d'Welt méi onsécher mécht. Wann een och d'Aussoe vum franséische President hëlt, dee vu Buedemtruppen an der Ukrain geschwat huet, ass dat schonn eppes, wat Angscht maache kann. Mir sinn dofir fir eng europäesch Arméi mat engem reduzéierte Budget, déi reng defensiv sollt handelen. Déi eenzeg Interventioune vun déier Arméi sollten engem UNO-Mandat folgen. Et ass eis wichteg, datt mir vun dësem iwwerdriwwene Militarismus fortkommen an eis Steiergelder do asetzen, wou se de Mënschen an Europa hëllefe kënnen. De Problem ass net, datt Europa net genuch Suen ausgëtt fir seng Defense, de Problem ass, datt Europa déi Sue falsch an ineffikass ausgëtt. Och mat manner Budget kéint een eis Sécherheet garantéieren. Mir stellen eis géint all Form vu politeschem, militäreschem oder wirtschaftlechen Imperialismus a sëtzen eis fir e friddlecht Europa an, dat de Friddensnobelpräis, deen et kritt huet, och verdéngt huet. Mir sëtzen eis fir en Europa an, dat d'Mënscherechter an d'Vëlkerrecht respektéiert a wat keen duebele Standard méi applizéiert tëschent de Länner, déi eisen Doigt am Ae sinn, an deenen, mat deene mir gäre wirtschaftlech kooperéieren. Eis ass et och wichteg fir d'Recht op Schutz weider ze behalen, d'Dublin-Ofkomme réckgängeg ze maachen an eng Flüchtlingspolitik ze bedreiwen, déi d'Mënschewürd respektéiert, déi riseg Flüchtlingscamps soll verhënneren, wou vill Misär herrscht, a solidaresch d'Asyldemandeuren an Europa verdeelt. Ausserdeem solle mir déi Länner méi ënnerstëtzen, wou déi meeschte Leit ukommen. Mir mussen och verhënneren, datt d'Prozeduren ëmmer méi automatiséiert ginn, ëmmer méi kënschtlech Intelligenz benotzt gëtt an d'Mënschen, déi Gewalt, Krich oder Persekutioun entkomme wëllen, just ewéi Dossiersnummere behandelt ginn, wou sécher Leit duerch d'Lächer wäerte falen an eleng gelooss ginn. Mir si géint Frontex an dogéint, datt mir mat iergendwellechen Demagoge finanziell Accorden aginn, fir datt si eis d'Flüchtlinge vum Hals halen. Ausserdeem kritiséiere mir, datt mat de rezenten neie Gesetzer Leit, déi aus engem Land kommen, wat als sécher gëllt, direkt refuséiert ginn, ouni au cas par cas ze kucken, wat wäert d'Leit a potenziell geféierlech Situatiounen zeréckschécken. Et weist jo och wou an eiser liberaler Unioun Prioritéite sinn, Leit déi heihi komme fir Krich, Aarmut a Gewalt ze entkommen gi gescreent, an Datebanken opgeholl, mussen op 50 verschiddene Plazen administrativ Procédure maache goen, déi se oft net verstinn a verbrénge laang Zäit an der Onsécherheet ob se da lo dierfen hei bleiwen. Op der anerer Säit gi mir Multinationalen lauter Faveuren a bréngen et fäerdeg Milliarden opzebréngen wa se a Schwieregkeete sinn. Mir hunn och keng Datebanken, wou mir ophuelen, wéi eng Leit riseg Mengen u Verméigen horten, oder Datebanken mat all dem Logement, deen am Moment eidel steet a weem et gehéiert, fir dass een op nationalem Niveau kéint decidéieren, deen effektiv ze notzen, fir Leit, déi et brauchen. Zousätzlech zu dem mënschlechen Traitement vu geflüchtete Leit ass et natierlech essentiell fir eis, de Grënn fir d'Flucht entgéintzewierken. Mir mussen also ophalen, eis op anere Kontinenter anzemëschen, fir eis Interessen ze verteidegen, mee stattdessen op Aenhéicht Entwécklungsprojeten a verschiddene Länner ze ënnerstëtzen an natierlech alles maachen, fir eisen CO2-Foussofdrock ze reduzéieren, vue dass och haut scho vill Leit forcéiert sinn ze migréieren, well et an hire Regiounen net méi méiglech ass z'iwwerliewen.